געווען א באנקיר, א בענק מענעדזשער, א איד וואס האט געמאכט נישט ריכטיגע אינוועסטמענטס מיט יענעמ'ס געלט, און ס'געקומען אויף א פלאץ וואס ער האט געהאט געטראכט דא גייט ארויסקומען די סוד ביז אפאר וואכן, ער האט זיך איינגעקויפט אביסעלע טראפן, מ'דארף איינשפריצן אביסעלע על חיים, און מ'גייט אוועק פון די וועלט, ער האט אריינגעלייגט אונטער די שעלף ספרים, און ער זיצט אין זיין אפיס און זיך קראצט די קאפ, זאל איך שוין גיין אראפשלינגען דאס אדער נאכנישט גיין אראפשלינגען, די באמבע גייט אויפרייסן היינט מארגן, ס'איז גארנישט דא דא. גייט צום שאנק און ער וויל נעמען דעם באטעלע, און דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אים, ער האט זיך פארטשעפעט אין א ספר און די ספר איז אראפגעפאלן אויף דער ערד, די ספר אויף דער ערד, לאמיך עס אויפהייבן, געב אים א קוש, די ספר האט זיך אים געעפנט אזוי, און ס'איז געווען פונקט אט א גרויסע שירה אין באל, געוואלד, דער רבי האט געזאגט זייט אייך נישט מייאש, ס'איז נישט דא קיין יש, וואס איז נישט דא קיין יש, איך האב נאך נישט יש, איך האב נישט קיין, איך גיי מיינע אנדערע וועגן זיך ארויסצוגיין. כ'האב איין אפשן ארויסצוברענגען די לחיים. נישט קיין יש, האסט נישט קיין יש. איך זאג מיך יעצט וואס איך האב צו טון, די גרעסטע גבירים האבן אריינגעלייגט געלט ביי מיר, איך האב עס אינוועסטעד נישט ריכטיג, און סיי וועט אפ בעטן געלט. ער זעצט זיך אוועק אויף זיין פארעדיגע בענק וואס סווינגט אזוי, און ער קוקט און ער קוקט, א עצה פון ר' מאסדר ביטע, דו פילסט ווי דו ווילסט זיך נעמען דאס לעבן, דו ווילסט דיך אראפווארפן אויף דער ערד דא ווי קיינער זעט נישט, און וויינען צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר. און ס'האט אים געגעבן עפעס א ריר אין זיין הארץ, און ער האט זיך געגעבן א לייג אראפ אויף דער ערד אין זיין אפיס, ער האט אנגעפאנגען אזוי צו וויינען צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, העלף מיך, איך וויל נישט אוועק גיין פון דער וועלט, איך וויל מיך נישט נעמען דאס לעבן, איך האב א פעמילי, און ער שטעלט זיך אויף און די בעל קלינגט, און ס'קומט אזא גרויסע ענוועלאופ פון א צווייטע מדינה, עפעס א אנדערע באנק, ער האט שוין לאנג פארגעסן פון דעם אז יארן צוריק האט ער זיי געבארגט, ס'קומט א גרויסן באנק טשעק. מיליאנען דאלער צוריק. ער קומט פארציילן די מעשה. ס'איז דא א רבי וואס ער קען דיך מאכן וועסט נישט דארפן גיין נעמען דאס פעיווער. ער געט דיך א עצה, נישט אזוי קום צו מיין טיש און שטיי דא ביי מיין טיש, ניין גיי ביי דיר שטילערהייט אין דיין אפיס, פארמאך די טיר און זאג הייליגער באשעפער און צעוויין דיך צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער ס'איז שאך מאט, איך בעט דיך ווייז מיר, זאג מיר וואס טו איך דא ווייטער, און וואס קענסטו טון אין די האטשקע אפיס, טו עס אינדערהיים, די קינדער שלאפן.